taw lok għal ħafna qlajjiet u ħrejjef li minkejja l-oriġini dubjuża tagħhom, xorta għenu sabiex tistagħna t-tradizzjoni orali tagħna. It-tim tagħna tkellem mal-arkeologa Maria Elena Zammit dwar dan l-aspett tat-tradizzjoni orali.
L-arkeoloġija hija l-istudju tal-passat tal-bniedem, mill-oġġetti materjali tiegħu, jiġifieri aħna ma nistudjawx affarijiet miktuba imma nħarsu lejn l-oġġetti li għamlu l-bniedem. Allura dan ħafna drabi jqanqal iktar mistoqsijiet milli jagħti tweġibiet. Min-naħa l-oħra, min-natura tiegħu il-bniedem dejjem jipprova jagħti tifsira tal-affarijiet li jkollu madwaru. Allura minħabba li għandek dan l-element ta' mistoqsija fl-arkeoloġija, Huwa naturali li l-bniedem joħloq forsi għajdut u ħrejjef marbuta ma' siti arkeoloġiċi li forsi m'għandux daqshekk spjega għalihom. Apparti jekk is-siti nfushom huma siti partikolari ħafna illi għandhom anka dehra partikolari li mhux forsi binjiet illi aħna mdorrijin naraw, allura wkoll iqanqlu din il-kurżità u forsi jqanqlu wkoll dawn il-ħrejjef, dawn l-għajdut marbuta ma' dawn is-siti. Apparti hekk hemm ukoll l-ismijiet tal-postijiet illi kultant dawn ukoll jagħtuna ħjiel ta' postijiet li jistgħu jkunu ta' natura arkeoloġika bħal ngħidu aħna postijiet li għandhom l-isem ħaġar magħhom normalment jidentifikaw siti megalitiċi u oħrajn bl-isem ta' żejt, pereżempju, bħaż-Żejtun fejn għandna Villa Rumana. Ġifieri għandek ukoll din ir-rabta bejn l-ismijiet tal-postijiet u l-arkeoloġija. Hemm diversi ħrejjef marbuta mas-siti megalitiċi illi sas-seklu sbatax kien hemm il-ħsieb illi dawn kienu marbuta mal-ġganti, fil-fatt għandna l-ġgantija li jismu hekk propju minħabba dan. Fil-fatt kien hemm ukoll numru ta' ħrejjef fost dawk li ġabar Patri Manwel Magri li anka huma marbutin ma' dawn is-siti. Fosthom hemm tnejn ħelwin, waħda li hija Ulied il-Ġganta li hemm din il-ħrafa li tgħid li kien hemm din il-ġganta li kellha tifel u tifla, serquhomlha ġabuhom lejn Malta, it-tifla żżewġet Għawdex, Minnha tnisslu l-Għawdxin, it-tifel iżżewweġ il-Mosta u minnu tnisslu l-Mostin. U mbagħad hemm ħrafa oħra ħelwa ħafna li jgħidu li kienu jaraw din il-ġganta ġġorr il-ħaġar kbir fuq rasha biex tieħdu għall-bini ta' dawn il-postijiet filwaqt li fi driegħa żżomm tarbija u fi driegħ l-ieħor bi driegħ l-ieħor tiekol il-ful. Mal-ipoġew ta' Ħal Saflieni għandna żewġ stejjer oħra wkoll li dawn oriġinaw fis-snin erbgħin fejn kien hemm F'waħda minnhom kien hemm rapport li kien hemm klassi tfal li flimkien mal-għalliema tagħhom żaru li poġġew ta' Ħal Saflieni u kien hemm xi kollassu ntilfu hemm ġewwa qatt ma ħarġu lura. Però wara tiftix fil-gazzetti lokali ta' dak iż-żmien ma jidher li kien hemm l-ebda rapport lokali ta' dan l-inċident u anke m'hemm l-ebda kollassi f'li poġġew. Il-fatt li stejjer bħal dawn huma marbuta wkoll ma' siti oħrajn, bħall-Katakombi ta' San Pawl, per eżempju, siti li huma magħluqa u taħt l-art, probabbli jirrifletti l-fatt li kienu jingħadu dawn l-istejjer bħala twissija lit-tfal biex ma jmorrux fil-periklu. Kien hemm storja oħra wkoll ta' dan iż-żmien fejn kien hemm din iċ-ċertu tfajla, Loes Jessup, illi żaret il-livell t'isfel tal-ipoġew u tgħid illi filwaqt li kienet hemm, daħlet ġo kamra u rat dawn in-nies bis-suf abjad illi kienu qegħdin hemmhekk u mbagħad intfiela d-dawl tax-xemgħa. Issa jista' jkun illi meta persuna ma tafx il-post, faċli li tiddiżorjenta ruħha speċjalment bir-riflessi tad-dawl tax-xemgħa fl-ilma li nafu li kien hemm fil-kmamar ta' ġewwa tal-livell t'isfel. Importanti li dawn l-għajdut u dawn il-ħrejjef niddokumentawhom il-għaliex ikomplu jżewqu u jlewnu l-istorja ta' dawn is-siti li huma tant importanti għalina u parti mill-identità tagħna